ar sawl achlysuron yn ystod encil. Ond fe anrhedodd y byddin gorysgyniedig trwy'r hwb cyffin fel fôr ymchwiliedig. Fe graeddasant tonnau fawrion o dynion y naill ar ôl y llall yn gwasgaru popeth

Un fore, fe anfonodd y Cadfridog ar ei gyfer. Rhaglaw, meddai fe, dyma bris llythyr oddi wrth Cadfridog de la Serre, a fydd yn ei ddifeddwyd os nad ydym ni'n mynd i'w cymorth erbyn gwawr dydd yfory. Mae'n ein ar flaen fel wyth millter oddi yma. Fe ddechreuai di am ddechrau nos gyda thri chant o ddynion a fyddi di yn eu grisiadu ar hyd y ffordd. Byddaf yn dy ddilyn dwi ar yn hwyrach Astudia y ffordd yn ofalus ofnaf a gallwn gyfarfod â pharthed o'r gelyn y buasid yn rheolid galed ers wythnos am ddau o'r gloch a dechreuwyd i odi ac erbyn noswaith yr oedd llawer

a daeth at gorff o ddeg dyn gorchygachwyd gyda'r rhaglaw eu hunain, dilynodd y gweddill ohonynt yn ddwy golofn hir i'r ochr dde a chwith o'r cadrawd ar bellter o oddeutu 300 troedfedd ar y ddwy ochr ac o deithiasant rhai o'r milwyr yn ddieuedu. Yr eira a oedd yn dal yn disgyn a'i gyrchuddiad nhw gyda'r pylor gwyn yn y tywyllwch, ac fel nad oedd e yn eu doddi ar eu hunferthwisgoedd, roeddent braidd yn wahanreddfiadwy yn y nos

Mae'r castell yn fwy i'r chwith yr awyron yr oedd y gorchymyn a'r sefwch yn cael eu tradodi ar hyd y gwalchni a ataliodd, ac arhosodd ar gyfer y rhaglaw a oedd cyfhymryngwyd gyda dim ond deg dyn yn unig a argymerasai alltaith llygad oreiniedig i'r castell. Fe flaen-symudasant yn amlysgo o dan y coetenau yn ddi-smwth yr achrosasant nhw i gyd yn ddi-symud o'u chwmpas nhw, roedd distawrwydd angheuol wedyn yn weddol agos iddynt, yr oedd Llais ifanc, cerddorol, eglur, bychan, yn ei glywyd am plith na llonyddwch o'r coed. Tad, byddwn cael ein colli yn yr era, ni fyddwn fyth yn cyrraedd hyd at Blaenfil, llais ddyfnach a atebodd, Na ofna byth, ferch fychan, rhwng gwybod y bro cyn cystal ac y gwn fe llaw God, fe dywedodd y rhaglaw ambell o eiriau a'r pedwar dyn a symudasant ymaith yn ddistaw fel cysgodion. Och, yn ddismuth yr oedd llais gwylltglyd fenyw yn ei glywed trwy'r dywyllwch. roeddent ddau garcharor yn cael eu dwyn yn ôl hen ddyn a gaenedd ieuanc, fe holodd y rhaglaw iddynt, yn dal i mewn yn oslef isel, enw Pierre Bernard de Profes, trilliad i Gownt de Rhonfi. A ydy hon yma dy ferch ydy? Beth a wna hi? Mae'n hŷn, mae'n ochr dy ddes, ar y castell. I ble rydych yn mynd? Rydyn yn gwneud ein dihangfa. Paham? Fe hebio Pasha Sant deuddeg o Ilanwyr y noswaith hwn. Fe saetha Sant tri gwyliwr ac agwrasant y garddwr Yr oedd ni'n dychrynwyd er mwyn y fechan. I ble yr oedd chi'n rhwymedig? I Flaenfil. Paham? Achos mae fyddin Ffrengig yn fan 'na, ydach chi'n gwybod y ffordd yn berffaith. Wel te, dilynwch ni. Fe al a minna sant i'r golofn, ac a al gyda sant ar ei godeithio ar draws y bro. Mae hen dân a gerddai yn ddistawrwydd ar yr ochr o'r rhaglaw, ei ferch yn cerdded ar ei ochr oll ar unwaith fe tholiodd hi. Tad, meddai hi, rwy'n mor lidiedig, ni allaf mynd ddim fwy, ac arsydodd hi i lawr. Roedd hyn yn crynu gyda oerni a debygodd ar fin i golli ymwybyddiaeth ei thad a awylesodd i'w dwyn hi, ond roedd yn rhy hen ac yn rhy egwan. Rhaglaw, fe ddywedodd yn bechio, byddwn dim ond yn rhuthro eich gobeithio, Ffrainc, cyn i'r i gyd gadewch ni yn y fan yma.

ac wedyn pedwar ysgwydd glewaidd a'i gerchasant hi i fyny fel frenhines dwyreiniol yn cael ei dwyn gyda ei chaethweision, yr oedd hi yn cael ei gosodi yn y canol o'r gwahanlu o'r

a phawb a orweddasant i lawr i mewn yn yr era dacw yn y pendraw ar y bro wastad cysgod tywyll mawr oedd yn symud, fe debygodd fel rhyw anghenfil anddaearol yn ystwyrio ei hunan i allan fel sarff, wedyn yn ebrwydd yn chwilio ei hunan i mewn rhynswth, yn ymsaethu i'r tu flaen ac nôl, ac wedyn tu flaen unwaith eto heb peidio. Sawl gorchmynion sefydlwyd a oeddent yn eu saddodwyd o gwmpas ymhlith y milwyr, a checliad metelaidd bach achlysurol yr oedd yn ei glywyd Mae gwrthrych symudiedig yn Ebrill a daeth yn agosach ar 21 nôr a oeddynt yn cael eu gweld yn agosau ar garlam y naill tu ôl i'r llall wedi colli ei ffordd yn y tywyllwch. Llall llachar yn Ebrill a dargediodd iddynt 200 dyn yn gorwedd ar y llawr tu flaen iddynt, saethiad chwyrn oedd yn ei glywyd a drengodd ymaith yn y distawrwydd eiriaidd a'r deuddeg i gyd a gwmpasant i'r llawr, ei gyffelyai gyda nhw. Ar ôl orffwys hir yr oedd y godaith yn cael ei ail-gydio, yr hen ddyn a gybiasent a weithredolodd fel cyfarwyddwr yr aur hon, llais bell ymaith yn y pellter, a griodd allan, Pwy a aiff fan 'na? Llais arall, agosach a rhoes yr ad-arwyddiad

yr arwyr tu ôl iddynt yn gwelwi yn raddol yn y golau rhosynnog o wawr. Swyddog cyflogwas a aeth tu flaen i dderbyn y gwahynlu, ond pan ofynnodd pwy oedd yn cael ei dwyn yn yr elwr wely y ffyrdd ac yn hyrfodd dwylo bychain a symudodd ar yr ochr

Mae Murphy, Monsieur, yn milwyr gwych gyda'r digrifwch a gyfyrdeliasant y dwylo ac a ddygysant yr eneth ieuanc i miwn yn orfoledd i'r canol o'r cadlys a oedd dim ond yn symud i'r arfau.

a daethant ar draws yn ystod y nos cynfieniad ac a daeth i mewn yn y gwersyll y Cadfridog a gymerodd ei law ac yn cyferio y diethiaid a dywedodd, Fy ngownt annwyl, dyma'r dyn ieuanc yr oeddech yn llefaru i mi amdano fe dim ond nawr. Mae e'n un o'm swyddogion gorau Ion, fe wenodd, gostyngodd ei oslef ac a ychwanegodd, y gorau. Wedyn, yn troi i'r rhaglaw syfrdanbwyd y cyflwynodd fe, Count de Ronwy, Cadusac. yr hen ddyn a gymerodd ei ddwylo yn dywedyd, Fanwyl Rhaglaw, fe wnaeth di gwared bywyd fy merch, mae gyda fi dim ond un ffordd yn unig o'th ddiolchu, fe ellech di dod i mewn yn ambell o fisoedd i dywedyd wrthyf os fy hoffi di hi.

yn yr eglwys o Sant Tomos Aquinas. Fe ddygodd hi waddol o chwech mil o franciau, ac fe dywedid amdani ei fod y briodferch bryfytach a welasid y flwyddyn hon.